hello ghana for emu obi akɔ abayɛ de bɛyɛ inside gh tv abusua mi so ɔbaa na wɔmi unsubscribe atim yes amankra do aba abɔnten na egya wabɛto na abusua nye gya ketewa yes ɔse ama brako ɛɛ eh, ampɔfo a kyɛ sɛ Eh, ɔyɛ reporting ma ɛyɛ ABN abusuakuo no, ɛyɛ Angel FM ne Angel TV no, kyɛ sɛ ɔse girl no ɔyɛ unprofessional, ɔse lady no yɛ unprofessional, kyɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ lady no ɛkɔ ɛyɛ court ɛkɔ yɛ report bi against Agrada, kyɛ sɛ ɛyɛ ntorɔ, na deɛ ɛkɔ ɛkɔbaeɛ ne sɛ Lady no kɔɔ kɔɔto no na kyɛ sɛ ɛɛ ɔrepɔte ama ɛyɛ Angel FM ne Angel TV na ɔkɔkaa sɛ Agrada agye ne mfomso atom ɛɛ cases a yɛde bɔɔ no nyinaa ɔse wɔ wɔ ɔyɛ guilty ampa wagye atom ɛna akyiri no ɔsan baa abɔnten bɛkaa sɛ n'ano na fumiiɛ na ɔkaa saa wei na Amanka Ado agyina so a ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ girl no yɛ unprofessional kyɛ sɛ watoto bi ɛde ama no ne yie paa nyɛ asɛm ketewa Amanka Ado wieeɛ no ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ sikani bi na ɛhyɛ akyire a ama still na ɛyɛ agorɔ a da ɛda so ɛyɛ ɛwɔ police custody a still na ɔmo ntumi mbeli no ma no nkɔɔ fie nkɔhyia n'abusuafoɔ yes wa wa wakeka ara ma yɛhu sɛ sikani bi na kyɛ sɛ ɔma afe a ayɛ agrada a sikani no koraa se ɛɛ ɔbɛhwɛ ama this weekends agrada asa spɛne no ɛwɔ ɛyɛ police cell ɛyɛ chɔkɔ cell four four two na kyɛ sɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ ɛhɔ na ɔwɔ no Yes, saa na kyesa aman credo pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ sikani no ɛyɛ mafia game na ɔpɛ sɛ ɔde agradayɛde ɛfa mu. Mesrɛ wo, sikani no wonim no a, eh, anaa deɛ w'adwene yɛ wo no ɛfa sikani no ho sɛ ɛyɛ asomasi anaa asomasi a na ɔma hu no wɔ comment section hɔ na wo nso wo kyerɛ w'adwene kamakama fa ɛyɛ nsɛm a ɛkɔ so ɛwɔ agrada akakye. Mesrɛ wo, mia subscribe button na mia bell na ɛwɔ nkyɛn no, like video yi, kyerɛ w'adwene na biribia ɛnyɛ kamakama. Yɛnkyɛ wɔn, yɛnkɔ na yɛnkɔtie ɛyɛ aman credo ne nsɛm a waba bɛka ɛde ama ɛyɛ ama brako. Ɛno ɛyɛ sikani bi a kyerɛ sɛ ɔwɔ Ghana ha a ɔno n'ayɛ n'adwene sɛ ɔmma agrada nkɔ fie no. Yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔtie. Yɛba a yɛbɛtoa so. Arafo me kyea kyea wo saa bere wanya daagye a ɔhwɛ me a wei ɛyɛ nothing but the truth nothing but the truth nkɔmɔ a wotie afi me hɔ yi gye tum na ka wakoma ɛtɔ yam na deɛ wotie yi Deɛ ɔbɛte no baabiara a ɔbɛte asɛm foforɔ biara no, bu ne sɛ ɛyɛ ntorɔ. Sɛ nyɛ sɛ ebi a ɔte afiri ɛyɛ Black Jesus, Black Jesus page ana wote afiri. Ɔnte mfiri Tina hɔ. Ɔnte mfiri Nana Ahu Ahi hɔ. Ɔnte mfiri Aman Krado hɔ. Wonte mfiri Daddy Fred hɔ. Woante amfiri ɛyɛ Sabato hɔ. Na wote firi baabi a ɔmompɛ Mama Party asɛm a especially ama brako ama brako mpɔfo. Sɛ wote asɛm biara fa ɛyɛ maba paate ho a ama brako ampɔfo ana ɛka a hunu sɛ ɛyɛ ntorɔ ɔyɛ adwuma ama nafu sɛ sɛ radio presenter no wadane blogger by force ogyinagyina amanfoɔ page so obi ɔpa kyɛw sɛ amanfoɔ nyɛ ne interview na ɔngu mama paate anim ase tie deɛ me ne ɔka ne ɛnɛ ne yie ɛno nti na mede ɛyɛ ama brako ampɔfo a ɔyɛ adwuma ɛwɔ angel tv ɛyɛ ɛyɛ practical example ɛde akyerɛ wo sɛ nsɛm bi a wɔka fa mama paati ho biara no ɔka hundred percent a gye mu ten percent pɛ ana gye di ɛyɛ ntorɔ nko a ne nneɛma a ɔyɛ ne ne report ɔma ma ne nyinaa no ɛkyerɛ sɛ asɛ wakɔgye sika wɔ baabi ɛna ebi a wagye mama part ho paa sɛ ɔbɛgu n'anim ase because in the first place ɔdi kan gu ne ho anim ase wɔ berɛ a ɛhɔ angel fm angel tv asoma ne sɛ ɔnkɔ kɔɔto nkɔnkɔ repɔto asɛm ɛma station no ɔkɔgyinaa kɔɔto no sɛ ne ɔda o sɛ ne obi akɔkye no ahyɛ baabi a Wɔne ne di nkɔmɔ a ɛho nhia o. Sɛ kɔɔto dɛm hɔ no, biribi a nkyɛ sɛ na ɔgyina kɔɔto dɛm hɔ. Because sɛ borɔfo na na ɔnteɛ o. Enti saa amabrako wei sei no, ɛsiane saa animguaseɛ na ɛkaa no no, wɔtra yɛayɛ biribiara de aklɛ sɛ n'anim guaseɛ ne fi no a wɔno ankasa ankasa ate de abata ne ho no, wɔtrae sɛ ɔde bɛklɛe. but ɔkɔ soro ba fam ama brako mpɔfo of angel tv anim gu ase aka no ɔntumi mpepa ne nna ntumi mpepa ne kyena cause as a whole reporter a wokɔ akɔ reporto case wokɔ akɔ reporto news ɛde ama a whole angel tv angel fm a whole angel fm TV no ebia ebia na TV no nka ho bɛ ɛɛ ɛɛ angel TV ni ɛte firi hɛ ɔ angel angel radio okɔ akɔ report asɛm de ama angel radio na akɔ gyina hɔ a mama paati yɛ frɛ no na na ɛɛ ɔse ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɔtɛmuafoɔ melaya ni hɔ ntumi ntumi nkasa ana maame no gye tom sɛ meyɛ meyɛ guilty meyɛ guilty six counts. ɔbɛkyerɛ wiase amansan nyinaa sɛ mama party agye atum sɛ odi fɔ ɛwɔ court ten hɔ sɛ court nine o ama brako ampofo adeɛ kye yɛ ɛkɔ yɛ nhwehwɛmu no na ɛyɛ adeɛ a ɔhyɛ da a kɔde ntutu asoso no koraa no yɛse saa ne yɛkeka o yɛse ɔsɛ da kɔgye sika kɛseɛ ɛwɔ radio ɛ ɛ ɛ ɛ radio director ceo bi hɔ sɛ ɔnhyɛ da nka nsɛm a ɔde bɛgu mama party anim ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a daakye bi station no pɛ sɛ ɔmɔfa no enti ama brako ampɔfo nneɛma no a ɔyɛ no menim sɛ ɛbi a Ɔpɛ sɛ ɔfiri Angel FM ɛkɔ station bi a sɛ ebi a ne director na sponsor sɛ ɔngu n'anim ase ɔnsɛ mama party din ɔngu ne ho fi ɔma ne station ne presenter bi a nka mama party ho asɛm but ɔbɛyi su ama brako ampɔfo ɛde agu mama party ho fi ampa ama brako ampɔfo ɛhyɛ adwuma no ase ɛhyɛ dɛ nyaa daagye ɛkɔ gyinaa court a n'ani tua sɛ mama part wɔanye biribiara ntom sɛ ɔyɛ guilty o ama brako ampɔfo kɔ gyinaa mu sɛ mama part sɛ mama part nsɛm nsia charge nsia yɛde bɔɔ mama part no mama part aka kyerɛ judge sɛ ne nyinaa odi ho fɔ sɛ Ghanafoɔ yɛnwene nkɔ akyiri ana yɛyɛ obi a yɛnyɛ well educated ne yɛmfefe nsɛm a anka ne nka ma bra kwan mpɔfo anka watu mfuturo de agu ghanafoɔ bebree ani sinsi asɛe nim gu aseɛ no kan no sɛ angel afɛmfoɔ mpanimfoɔ nso na ɛsoma ne sɛ ɔnhyɛ da nkɔnkɔɛ saa nkwasea report no ɛnwuma ma paate ho fi a who knows obi anim sɛ angel afɛ mo mpanimfoɔ ɛna kaa sɛ ama brako mpɔfo wɔnhyɛ da nkɔyɛ sɛ nkwasea report no ɛmu ma mapa nea nti a meka sɛ nkwasea report no sɛ a mento sɛ bene sɛ as a whole reporter as a train reporter a wokɔ akɔfa asɛm ɛde ama ɛde ama radio station ɛwɔ sɛ woyɛ thorough investigation in order not to put your radio station in trouble na ama brako ampɔfo akɔ akɔgyina ɛhɔ ghana ntentan kɛseɛ sɛ ɔrepɔto de ama angel fm that day that fateful day na ama brako ampɔfo abɔ ne tirim akeka nkwaseasɛm a ɛnsɛ mfata adi agu mama part ho fi since that time amanka no meba bɛ expose no big time meba bɛ expose no big time sɛ ɔnyɛ qualified to be a court reporter anim guaseɛ kɛne nti since then no wɔtra yɛ fɔ so a sɛ Ɔbɛyɛ amena siw tu ama wiase agye no adi but wasan twa ntorɔ biom meba abɛ expose no with all due respect ɛnɛ na menya adagye tietie ne interview bi a wagrante grante sɛ ɛɛ ɛɛ mama part kɔɔ court ɛyɛ court 9 ɛne court 10 court 10 bail no mama part meetiiɛ sɛ ama bra kɔka saa asɛm ɛsɛ ya where is her evidence a wɔde kyerɛ sɛ mama party meeting ne kɔ ten bill saa kɔ ten bill na ne yɛdwene sɛ ɛyɛ the toughest a na nipa dwene sɛ bi a mama party nya no bra court granted ne bill three days time ana mama party meeting all the eh, ne bail conditions ne nyinaa including court nine and ten but ama bra kwan pɔfo no kɔ gyina hɔ a wɔtumi kan ka sɛ mama party abusuafoɔ nyinaa kora twetwe wɔn ho ɛyɛ ntorɔ wakɔgye pawrɛnfoɔ wɔkasa mu obiara nyini ni monkyɛke ama brako ampɔfo yi a ɔwɔ angela fami sɛbe nkwasea nnwuma a wɔhyɛ ase a wɔyɛ wobɛteɛ as a radio present as a radio reporter a wɔyɛ adwuma ma a big station a big entity like angel fm wobɛteɛ na ɔgyina nkurasefoɔ bi bloggers bi a wɔbaa yɛ nkyɛeɛ Ɛno ne nansa bloggers na ogyina wɔn so na wɔn grant ne interview. They don't even know what what to do. Sɛ wogyina Kofi TV ɛma report a obi abɛn sɛ yes ɛyɛ authentic. Kɔ Kofi Adoma ɛmfa ɛde nsɛm ɔba a amanfoɔ agyi ne di ɛwɔ nneɛma bi ho. But wobɛteɛ ne girl yi firi hɔ nom a

wode station no animonyam atwitwiri fam wode station no animonyam atwitwiri bin mu toilet mu ɛkɔgyina court sɛ yɛde yɛde charge abɔ obi six count ne nyinaa ne nyinaa ɛɛ ne nyinaa ne mama part agye ato mu sɛ odi fɔ six count mo mu sɛ mo ho sɛ ɛdeɛ baade na ɛbɛba ɛyɛ ama bra ko ama bra ko ampɔfo ɛdeɛ ba adwen ɛna ɛbɛba ne tirim nti a ɔbɛkɔ akɔgyina court sɛ ne wada a ɔnka nkyerɛ ne ne program director Kwadwo Dixon sɛ manager sɛ director of the station Angel FM sɛ Kwadwo bra gyɛɛgye ne hyɛ ase a wɔka sɛ na mada ɛti ma nte neɛ kɔɔ so kɔnkasa nkyerɛ ɔm na ebi ɔmu nu sɛ ɔm kɔkɔyɛ ɔm aresɔ ɔm kɔkɔyɛ ɔm checks na nka ebi wɔn six o'clock news wɔn abɛtena abɔnten na nka obi wɔn akyerɛkyerɛ wɔn nsɛm mu but o check a sɛ ne wada o sɛ borɔfo na ne wɔn ti o girl yi pɛ so ɔkyerɛ yɛn sɛ ogyina kɔɔto dɛm hɔ no borɔfo a gyɛɛgye kan yɛ wante baako koraa ama brako mpɔfo enya adagye bɛgyina hɔ twa the whole world ɛntorɔ sɛ mama part agye to mu sɛ charge nsia ne ɛde bɔɔde no nyinaa ɔdi ho fo adeɛ kyen a ama bra kwan pɔfo ana atwe kamera asi n'anim a ɔpa kyɛw sɛ wante ne yie na ɔtrae sɛ to justify uh, certain things but meka no kora kyerɛ m sɛ since that day no a ama bra kwan pɔfo ɛmɛse up live in court room court room 10 that day ɛne da a woyɛ Ghanani bi a woyɛ well discerning minded person a you don't have to believe this girl ɔyɛ liar ɔyɛ con artist ɔyɛ daadaafoɔ so ɔbɛtumi akɔ akɔgyina court room a yɛdi asɛm kɛseɛ a Ghana nyinaa ɛde wɔ saa asɛm no ho na baawɛwɛ bɛgyina hɔ sɛ judge se gyɛɛgye gyɛɛgye bisaa mama part nsɛm sɛ ɔdi fɔ anaa ɔdi pem a ɔkaa sɛ me lɔya maayɛ ne nyinaa wɔgye to mu sɛ medi fɔ medi fɔ medi fɔ ama berɛ ko mpɔfo meyɛhu sɛ ɔyɛ ɔyɛ inexperience as far as re reporting ɛyɛ concern why am I saying this ɔse obi na prompte ne ka kyerɛ ne sɛ ne report wayɛ nkwasea report nti ɔnkɔ no nkɔ clear ne ho so sɛ nipa ko no Ɔ ɔpromptee no no sɛ, sɛ that day na nipa koro no awu a, anka me ne wo mmienu nka yɛagye tom sɛ ama bra ko ampɔfo. Wama yɛn correct report. Wama yɛn authentic report. God bless that, so, eh, that person. Sɛ saa nipa no ni hɔ nom a, anka ama bra ko ampɔfo a ɔwɔ Angel FM. Anka wama yɛn nkwasia report. Saa deɛ no nti, ama me ama nka do megye ti sɛ ɛma brako ampɔfo ɔnyɛ qualified reporter ɛyɛ sɛ yɛde ne gyina ayi yɛde ne gyina court room ebi a wɔnte borɔfo ebi a wɔnte borɔfo ɔbaa a wɔse twa ntorɔ sɛ ne kyi ɛna wanka ne yie Obiara nso nim sɛ Angel FM ɛnyɛ ɛnyɛ Joy FM ɛnyɛ City FM. Eti what is she telling us? Woka sɛ nsɛmfua wɔ ɛsɛ nyinaa bɔ mu a ɛkyerɛ sɛ ama brako mpɔfo doesn't know what she's doing over there at Angel FM. She knows nothing about reporting. Sɛ Ghanafoɔ de wɔn ho to wɔn ɛto ne so a ɔbɛma yɛn nkwasia report da bia ɛwɔ court.

na akɔgyina court room sɛ na wada o sɛ borɔfo na wonte o ɛbɛka kyerɛ sɛ yɛde obi akɔgyina adaka yɛde mama party akɔgyina adaka mu yɛbusa ne nsɛm mama party agye atum sɛ ne nsɛm na eh, judge kan no nyinaa ɔsɛ wɔgye tom ɔdi ho fo borɔfo na ama brako ampɔfo ɔnte na wada anaa sɛbesɛbe eh, ne nyansa ɛne sika bi a wakɔgye ne nkyɛnkyɛn baabi ɛna ɛyi so no ɔrepɔto ama ne yafunu anaa ɔrepɔto ama angel fm wasan hyɛ aseɛ biam ɔsɛ nnora mama part met ne bare conditions ɛwɔ court room 10 it's a big lie It's a big lie. You're listening to the unpredictable. The unpredictable. A man crado.
Asɛm bi a ama brako ampɔfo ɛbɛka kyerɛ wiase amansan ɔman Ghana. Mama mfa ne serious. Girl no wɔyɛ somafoɔ yes kɔsɛ ɔtumi kɔ gyina court room atwa ntorɔ kakraka sɛ yɛde to mama part so sɛ yɛde charge nsia na ɛbɔɔ mama part wagye atom ɛma ade akyeeɛ ɔno ahu ne mistake a good samaritan bi ɛna correctee ne sɛ you made a mistake woman no plead guilty but ɔyɛ bold ɛbɛtwa ntorɔ kakraka saa de to mama part so ɛgu ne ho fi sɛ ne ba bi tiee no twa ɔsɛn ne ho akɔmfo anka ma brako wama obi aku ne ho sɛ mama mpato dafo bi teeɛ ɛna nea mɔhyee no ɔwuiɛ a ama brako ampɔfo wa mess up the studio wa mess up Ghana ebi sɛ sikani bi na etua sika ma no sɛ ɔngu mama paati anim ase ebi nsɛm a wɔka ɛyɛ bebree We just want to know. Na deɛ ama yɛgye atom a yɛhunu sɛ ama brako ampɔfo no sɛ Angel FM foɔ anhwɛ ne yie a nkwasia report no a ɔma no ɔde gu station anim ase. Court room 10. Da a yɛdi asɛm no wieɛ a yɛ grante mama part bail. Ne three days pɛpɛɛpɛ ɛna mama part ɛnya ne bail conditions nyina ɔmitiiɛ. This is where the story begins.

ɔnsan nkyerɛ lɛtɛ nkɔma prosecutor ne director general of police a ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ registrar no approve ne bail no saa nneɛma no nyinaa ampa lɛtɛ ne ɛkɔɛ registrar ne twerɛtwerɛɛ ɛde ne nyinaa kɔkɔɛ ɛnma policefoɔ no nso nsa yɛ dɛn ɛsom all the three, three dignitaries yi nyinaa no ɔmo nsa yɛ dɛn asom Lɛtɛ no yɛasan de kɔ deda. Ɛno akyi ɛna police CID a ɔyɛ in charge of Mama Park case listen and listen well. Ɔka sɛ ɛyɛ three officers no uh, which is uh, director of CID, prosecutor, and the director general of police. I say tie me yie three officers ne sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn twerɛ lɛtɛ ɛkɔkɔma ɛɛ ɛɛ bɛɛla no bɛɛlɛs no wɔn ɛɛ lɛtɛs ɛnkɔ wɔn a wɔn bɛ gyina mu ama mama part wɔn a ɛmant wɔn gye two thousand ghana cedis no wɔn pɛ sɛ wɔn twerɛ lɛtɛs kɔmi mama. wɔn employers na sɛ lɛtɛ no kɔkɔ wɔn employers nsa a ɛno na ɛbɛkɔ mfɛn mi sɛ afei deɛ wɔn agye atom na saa lɛtɛ na wɔn twerɛ de akɔma wɔn employers no two weeks nie ɔkyena ɛna yɛ two weeks sɛ lɛtɛ no bɛba nnɛ. sɛ lɛtɛ no bɛba tena yɛnim ne yɛkɔ so ne ne ɛba so sɛ sɛ mama part ne ne bɛɛ conditions no nyinaa no wamiti bɛ saa process yi a ɛyɛ polisifoɔ mpanimfoɔ ɛse ɛpɛ sɛ wɔtu saa yi ne ho anamɔn nkurɔfoɔ no a wɔn sensan ma mama part wɔn agye pay no saa nkurɔfoɔ no yɛkɔ akɔkyɛke yɛtwerɛtwerɛ letters akɔ wɔn adwuma mu letters a yɛtwerɛtwerɛ akɔ wɔn adwuma mu no ɛbɛpem nnɛ sɛ ɛyɛ employers ne nsa ka letters no sɛ ɔmo nsa nkaeɛ me deɛ mentumi nya dɛn ɛnkyerɛ mu two weeks neɛ na mebisa sɛ ghana sɛ yɛtwerɛ letter ɛde kɔ akɔma obi ɛwɔ ghana ɛwɔ tamale tamale anaa bɔɔgatanga how many days ana adie Sɛ wokyerɛ lɛtɛ ɛwɔ akra ɛde akɔ akɔma obi ɛwɔ bɔɔle gatanga how many days ɛna sɛ lɛtɛ no ayɛ sometimes ɛdie. You're listening to the unpredictable, the unpredictable, Aman Krado. Pacho wate aseɛ.
Tie me yo. Enti ɛnɛ yi a me ne wo kasa yi. Obi kasa mama part emiti ni bed conditions na. Tell that person say Ojoki. He or she doesn't know what he's saying. He or she is saying. Mama party ayɛ deɛ sɛ fata. Na kyidifoɔ ayɛ deɛ sɛ fata. Amiti ne bare conditions. Adeɛ baako a ayɛ close now. Ɛyɛ nipa mmiɛnsa a wɔgye bosomi akatua ɛyɛ twenty ɛɛ eh, eh, two thousand Ghana cedis. Ɛɛ eh, ɛɛ. saa nkurɔfoɔ no ɛyɛ cid in charge of the case tiɛni o cid in charge of the case ɛse ɛyɛ three officers no three officers no mpanimfoɔ mmiɛnsa no se wɔn pɛ sɛ wɔn twerɛ letters ɛkɔ Sɛ nkurɔfoɔ mmiɛnsa yi a wɔgye 2000 Ghana cedis a month no wɔtwerɛ kɔ wɔn adwuma mu ɛkɔmfɛm me sɛ ɛyɛ ampa wɔgye saa sika no na wodeɛ wote Ghana hwan na ɔtɔn tomatoes ɛwɔ dwaa so a wɔbɛkɔ akɔgyina police station sɛ ɔkyerɛ adeɛ anaa ɔyɛ adwuma wɔ bank ɛma nti ɔgye 2000 a wɔnye pay check but mpanimfoɔ sɛ mmara no wɔn na ɛkura wɔn deɛ wɔn pɛ ɛna wɔn de mmara no bɛyɛ obi ntumi nkyalengye wɔn wɔn se ade sɛ wɔn san atwerɛ lɛtɛ ɛde kɔ kɔma ɛyɛ ɔ- ɛ- ɛ- ɛ- nkurɔfoɔ na wɔn wɔn a month wɔn gye two thousand ghana cedis no that that was part of the uh, bill no bill conditions no ɛno no ka ho bi saa nkurɔfoɔ no mmiɛnsa no sɛ two weeks ni yɛ lɛtɛ ne nkɔɔ yɛ yɛhu ni akɔ akɔsie land aklɛ ɛdan ɛ ɛwɔ ɛte 1.5 billion sɛbesɛbe tafra kyɛ sɛbesɛbe ɛnyaa do maame ne kaa wɔte mu mpo koraa ne boɔ yɛ sɛn kaa maame ne tim ne boɔ yɛ sɛn kaa ne kunu tim ne nua wɔn gege kaa wɔte mu ne boɔ yɛ sɛn anti ka 1.5 billion maame ne nya aburokyerefoɔ atu wɔn ho asi hɔ ɛde wɔn agyapadeɛ asi soɔ ɛde abɛli maame no mpempem but wɔn nyinaa baa na within three days na maame no anya ne deda nso ama brako ampɔfo yi kɔtena ase a ɛsiane sɛ deɛ metetetete sɛ no koraa ɛsiane sɛ yɛahyɛ da bɔ ne paa sɛ ɔngu mama party anim ase because n'anim agu ase wakɔma nkwasea report na ɔnim sɛ ghanafoɔ bɛbu ne agu ase mu ɛna meba bɛ expose you no Sɛ ɛyɛ ntorɔ mfuturo na watu agu Ghanafoɔ ani ma obi anyini nni. Ɔdɔfoɔ, sɛ ɔte mama paate ho asɛm a ɛmpɛ ntɛm mua bi wate. Cause ɛka ama bra koa mpɔfo nko a na nka yɛde mama paate ɛresene. Ɛka deɛ wɔtɛn mama paate nko a na nka ɛde mama part ɛsene nipa nyɛ nipa nyɛ nti woyɛ nipa wa paa na wagye receipt ɛnɛ ama bra ko ampɔfo ɛsɛn animguaseɛ anka ogu mama Ɔtrae means bi a ɔbɛyɛ a ɔde bɛgu mama party no mu ase mmɔɔ. But ewiase, Awurade Nyankopɔn ko hu a ɔteasefoɔ yɛ kwa. Ɛnɛ polisi panin bi, mpanifoɔ bi ɛsu ɛdi awerɛhoɔ, ahyewam. Nneɛma a ɛkɔ soɔ no ɛyɛ pi ya. Ɛna polisifoɔ no bi nso abɔ bɔsoɔ ahyɛ da sɛ maame wei sei yɛbɛgye sika gu n'anim ase. Ɛnyɛ polisini biara na nea ɛkɔ so no ɛyɛ ne de o. Ɛnyɛ polisini biara. Na sɛ Ghana sɛ Nyankopɔn ayɛ wadom na sɛ wanya sika wanya sika na sɛ ebi a Wobɛtu w'ani asi baabasia so a, sɛ mɛtua sika de asɛe n'abrabɔ, mɛtua sika de atete ne peace, mɛtua sika de agu n'anim ase a, ka hunu sɛ ewi ase ɛni wɔ wo. Wogya no asɔre a, ka hunu sɛ sɛdeɛ nantwie dua ankyɛ wɔ ne toɔ no, saa nso ana ani gyina wɔ kɔmfoɔ nsam. Position na ɛnɛ wote soɔ no, na obi te so o. position na wanya a wote so ɛnɛ wagye mama party ho sika a wɔkwan biara so wode gu mama party anim ase wosɛ mama party din wagye ho sika sɛ wɔkwan biara bɛfa so a wode bɛyɛ wode bɛbrenge maame no down wode bɛbrenge maame no down no ka hunu sɛ obi na na ɛte so ansa a woba

eh, reporter ama no ankyerɛ ne borɔfo no ase ana ɔkɔgyinaa angel fm ana ɔma nkwasea report guu mama party ho fi na captain smart ɛwɔ angel fm ansa a woba ama black one pɔfo ɛnɛ captain smart ɔwɔ ɔkɔ baabi foforɔ saa na ewiase teɛ enti sɛ wokɔgyina wokɔgyina baabi wogyina wotwe mfo de tare w'aso ho na sɛ ɔrema oh, report ɛde ama radio station a na woka nipa ho asɛm a nnipa no nya ɔpɔne a na wɔma report no a fa nyansa to ho ɛnkasa sɛ gyimifoɔ report sɛ you are well trained to put it out there don't talk anyhow don't talk junks and talk useless and talk tongues tongues don't talk tongues talk ampɔfo you are a big disgrace to angel fm you are a big disgrace to angel fm and ghana as a whole ama brako ampɔfo wɔde mu agu ase ghana police foɔ papa a nneɛma a ɛkɔ so a ɛha mo nanso motumi mmia mo ano nka mobia mo ano ka a mo adwuma ɛbɔ mo cause mohyehyɛ mpanimfoɔ bi ase mpanimfoɔ bi agyegye sika anaa ɛdeɛ a na ɛkɔ soɔ moka a yɛbɛyi mo adi moaka mo ano atom ɛnyɛ mo a momprotɛte mo adwuma momprotɛte mo adwuma ghana ɛnɛ obi nya sika a na ɔtua sika ma yɛdi ne nua borɔ ɔtua sika ma ne nua bi adwuma sɛe a ɛmfa ne ho mɛma katakyi a nyankopɔn ayɛ mo adwom a moanya sika mo ne baabasi a kyema nso sɛdeɛ moanya mo nyɔnko bɛrima baabasi a wone ni ɛnɛ competition yɛtua sika ɛde asɛn ne din yɛtua sika sɛ yɛmfa ngu n'asɔre yɛtua sika ɛmfa demonolize no cause ɔyɛ agradaa n'ani aden dodo n'ani aden dodo mumia mpa ne se no n'ani aden dodo nti nneɛma a ɛkɔ so yɛ woyɛ ghana ni tena se na adwene ho na busa ho sɛ maame no wakum nipa anaa bɛ condition a yɛde ama o yɛse yɛtoa Maame ne pain no ne three days time ɛna ɔmo ti ne bail condition three days time ɛna ɔmo ti ne bail condition yɛsi yɛ ɛtwerɛ lɛtɛ ɛde akɔma nkorɔfoɔ no a ɔmo bɛ grante bail no yɛ ɛtwerɛ lɛtɛ de akɔ ɔmo adwuma mu ɛde akɔma ɔmo employers two weeks ni yɛ lɛtɛ no sɛ kɔɔ saba o yɛhuiɛ yɛde nnɛ ɔkyena ɛnɛ ɔkyena nti ɛnɛ sɛ ama brako ɛɛtu mfuturo asɛ agu ani bio a monka nkyerɛ sɛ amanka do sɛ woboa woma report wɔ maneɛ maneɛ tuam ka neɛ tuam ɛnka bi nyi bi mfirim ama brako ampɔfo woyɛ bad reporter woma report a ɛnka bi mfirim nyi bi mfirim wogyina kɔɔto dɛm ama judge akasa wobɛka kyerɛ the whole Ghana sɛ ghana bɛka kyerɛ the whole ghana sɛ mama party sɛ wagye atom odi fɔ odi fɔ adeɛ no bɛyɛ na aboa ama brako apɔfo asɛm bi ɛni hɔ anoma bɛka ne angel fɔ ma me mɛgye wadi da ɔnyɛ good reporter wobɔ wo tirim wode ɔtan ana repɔto yes wode ɔtan ana report sɛ de wei nneɛma ɛkorɔ no yɛsrɛ ghana mpanimfoɔ baabi a apolisifoɔ mpanimfoɔ twerɛ lɛtɛ no akɔ no sɛ traffic ablɔko wɔ kwan mu a ɔmomfa moto nkɔ ɛyɛ nkran hɔ a nkran hɔ a na yɛtwerɛ lɛtɛ no akɔ aburokyerɛ nom sɛ wode lɛtɛ afiri america to america after two days sɛ ɛyɛ akra to akra anka one day woyɛ no nɔpa anwummerɛ ɛsɛ nipa ne nsa ka the next day ɛsɛ nipa ne nsa ka eti ghana sɛ akra tu akra a na sɛ ɛbi a yɛma diligence ayɛ adwuma as far as the work is concerned as, as far as humanity nnipa a yɛadwene ne ho yɛ concern a sɛ kaa bɛkɔ na traffic bɛkye a moto hɔ yɛ dɛ sɛ moto ntumi nkɔ a email ni hɔ sɛ email nni hɔnom a research ɛkyerɛ sɛ adwuma wɔ sɛ ɛyɛ nipa som ase dea it's there ɛyɛ aban adwuma nti woyɛ this research na it won't take that long because ɛyɛ aban adwuma no one can lie wontumi play with the government entity what is going on with mama part ne bɛɛ condition no obi bɛgyina wobɛka sɛ ɛna ɔnyɛ sika ka kyerɛ nipa ko sɛ amanka ne sɛ woboa Ɛyɛ nkwaseasɛm ne agyimisɛm sɛ kwasea bi anaa tibɔ nkɔso bi, nipa gyingyɛɛ bi, nipa kwasea bi bɛka sɛ mama part anya 1.5. Ɛbɛ condition a wɔate 1.5 mama part anya. Saa nipa a ɔbɛka saa no ka kyerɛ sɛ wɔyɛ gyimifoɔ mu gyimifoɔ paa. Wɔyɛ gyimifoɔ mu gyimifoɔ paa. Wɔkasa deɛ gu maame n'anim ase kwa. Enti saa nneɛma a ɛkɔ so yi a yɛkipu maame no wɔ bɛɛli yɛkipu no wɔ polisias hɔ no sɛ ghana polisi asɛmbisa o court ama maame no pay tie ne yɛ o court ama maame no pay two weeks ni ɔmo sɛ mo twerɛ lɛtɛ lɛtɛ no mo nya ntwerɛ nwie yɛ anaasɛ baabi a ɛkɔ no ɛnya nkonkodu yɛ sɛ mo da sɔre na sɛ maame no awu ɛda sɛ ase hɔ nom a nyame mfa saa ma o ɛyɛ asɛmbisa Moyɛ adeɛ a monwene ho mmienu mmienu. Moyɛ adeɛ a monwene ho mmienu mmienu. Sɛ moda sɔre na sɛ nana agradaa awu ɛda kɔ ɛda police cells hɔ nom a ɛde ba asɛm na mobɛka.
Ghanafoɔ de bɛhyɛ mo o. Ebi a na moyɛ innocent. Ebi a na monim ho hwee because moatete nipa no akyɛ. Moatenatena ne fa ahodeɛ so in a way. I stand to be corrected. Moatenatena nipa no fa ahodeɛ so. in a way. Why? Why should it be so? Sɛ moda sɔre ne Ghana police moda sɔre ne na sɛ eh, mama part nana akradaa moda sɔre ne na sɛ maame no moda sɔre na sɛ maame no da yɛ wansɔre na sɛ wawu ɛda police sɛs hɔ nom a kɔɔto ama ne pay Hwafoɔ apia bɛble kaate Ghana. Maame ne maame ne maame ne da police station o judge ama ne bail judge ama ne bail two weeks nie mo se mo twerɛ letter letter ne nkonkodu yɛ sɛ mo da sɔre na sɛ nana agra da awu da police station hɔ a mo nwene ho aburokyie ɔmo nfa nneɛma bi ni agorɔ saa o ɛnɛ obi maame ne gyina sɔre dɛm Ogyina sɔre dɛm. Abaayewa kwasia gyimifoɔ bi sɛ wɔhyɛ da su ama no ahyɛ da mpare abufuo. Ampa wasu ahyɛ da mpare mmerante abufuo. Ɔma bɛkye maame no. Yɛse maame no mpa sikani bi kyɛw. Maame no sɛ wɔmpa. Maame no mpa sikani bi kyɛw. Maame no sɛ wɔmpa na ɛmpa kyena. Enti ɛbɛyɛ different way. sikani nso ebi kura na ɔmpɛ ne saa o baabi a mete ne sɛ yɛse sikani bi ɛna tɛkyerɛ a mama part ɔsɔfa saa ɛyɛ mpa anaa mebisa o wei de asɛm bisa yɛse yɛse a ɛtrɛnde no no yɛse sikani bi na ate agyina sɛ weekend paa deɛ wɔbɛsɛ mama mama part asɛn dɛm saa weekend wei sɛ yes yɛse asikafoɔ bi aka bɔ mu sɛ ɔkwan bi a wɔbɛsan afa so ama ma papa ate atwa saturday sunday ɛwɔ police cells wɔbɛfa so ama maame no atwa wodeɛ ghanafoɔ momfa nsan yɛse sikani bi see wɔbɛsan ma ma papa ate asan atwa saturday sunday this saturday sunday ɛwɔ ghana hmm. sometimes I don't get it. I don't get it. Yeah, na ɛyɛ eh, painful. But oh can na asɛ why why why basa? Ɛmɛ eh, yɛ adwuma. Yeah, ma polisifoɔ ɛne eh, maame no adi nsawɔsoɔ. Yɛde no akɔ gyina court. Ti asɛm no yie o. Yɛde maame no kɔ gyina court. A nsɛm kɔɔ soɔ. judge ama no three days sɛ ɔmfa nkɔ remand three days na so yɛsan de maame no aba ma no abɛgye bee akɔ fie akɔboaboa ne ho a yɛsɛ yɛsan ne anɔpa tutuutu ɛne ɛkɔfaa no da ne yɛde ma nade kyenyɛ yɛsan kɔfa maame no early morning Without the intention of her lawyers. Yɛde kɔ gyina adaka mu a, yɛsɛ maame no nsan kɔ remand two weeks. Tiɛ ni o, ahanom sɛ na obi yɛ obi yɛ nyansani a ɔdwene kɔ akyiri ɔbɛn sɛ no, there ɔbɛ suspect mafia game. Wodo obi akɔ gyina kɔɔto adaka mu, oni oni lawyer. Sɛ oni lawyer mpo koraa na judge bɛbu sa sɛ Wobɛhia lɔya anaa? Yɛma wo time na fa fa lɔya. Mode charge foforɔ abɔ no a, yɛbɛbisa sɛ yɛma wo time na fa fa lɔya anaa? Ɔgye tumi sɛ ɔbɛfa lɔya, fine. Sɛ ɔka sɛ ɔno ara bɛkasa ma ne ho a, then the case must go on. But wei deɛ ɔse ne lɔya ni hɔ. Ana yɛkɔ peke no so yɛanka nkyerɛ ne lɔya, case a lɔya da ho. Ne yɛsan de another charge akɔbɔ no de no akɔtoɔ na kikiki ne akɔma no two weeks another remand. Wohu sɛ wohu sɛ asɛm no wodeɛ sɛ wotan mama part sɛ dɛn a wodeɛ just put yourself in her shoes. Ɛyɛ very bad. Na sɛ judge ama bail tiɛ ni o judge ama bail sɛ bail ni yɛ dɛn ɛnyɛ dwuma. ɛna gya wɔtwɛn no wa meet ne bail condition three days time ɛna maame no meet ne bail conditions ne nyinaa court nine ɛne ten court ten na ama brako bɛka sɛ maame no nyaeɛ no ɔboa ɛno koraa na ɔnyaa ne ntɛm deɛ na ɛdwene no three days time ɛna mpanimfoɔ madi kan kyerɛkyerɛ mu mpanimfoɔ yɛ sɛ ɛsɛ wɔn twerɛ lɛtɛ ɛkɔ mmea mmea bi a nkurɔfoɔ bi a wɔn gye a month wɔn gye two thousand ghana cedis no wɔn de kɔ kɔn mu nnwuma mu ɛno ho adwuma ɛno ho adwuma ana atɛki two weeks na mama paati mpie no ɛnyɛ asase ɛnyɛ land ɛnyɛ fie. ana ɛnyɛ sika ɛyɛ nipa a ɛma nti wɔn gye two thousand ghana cedis saa deɛ na yɛsi ame no kasa yɛde akyɛ kɔ maame no two weeks nie letters ne mpanimfoɔ no kyerɛ no wɔn nkyerɛ onwie yɛ ana nkonkodu yɛ up till now what is going on na sɛ ɛnɛ sɛ woyɛ panin na wɔnya position ɛwɔ ghana obi afiri hɔnom ama aba na wɔnya position na sɛ ɔbɛtena ase sɛ na sɛ ɔbɛtena ase sɛ obi bɛtua wo ka woagye obi hɔ sika ɛsɛ wode bɛpa ne sɛ onyɔnko onyɔnko baa oh ɛmoa wo yɛ ɛmoa wo moyɛ adwuma no a yɛyɛ so ɛba sɛ yɛ a ne yɛde akɔhyɛ mpp aban but mpp foɔ aban ada obi yɛ adwuma gu ne bɔtɔ mu afa adwuma nsɛ ɔno ara ne maame adwuma wɔmfa ne sɛ ɛyɛ aban adwuma ɛna ɔregye sika gu ne bɔtɔm sɛ ɔde panehye obi ama obi why saa berɛ yɛsu frɛ ghana mpanimfoɔ nneɛma ɛkɔ so mr dampare bɛma ɛna sɔreɛ ɔmmeranteɛ na saa deɛ yi adwuma yi wɔasie nyinaa bɛtɔ ɔmo nan so na mebisa sɛ ghana ɛyɛ court ɛne police hwan na wɔtumi paa court ɛne police hwan ana ɛwɔ tumi paa police station any court room hwan na ne tumi so registrar ama bail registrar ama bail bail conditions yɛ so yɛasensan hɛ asɛm a meka nam tie me ya meka nam tie me ya what is going on in ghana asɛmbisa o bɛɛ conditions gyɛɛgye asensan apolisifoɔ mpanimfoɔ sɛ wɔretwerɛ lɛtɛ akɔ nkurɔfoɔ a wɔgye ɛma nti wɔgye two thousand ghana cedis nnipa tere wɔretwerɛ lɛtɛ akɔ wɔn adwuma mu akɔ kɔnfɛmi saa lɛtɛ na wɔretwerɛ no ɛno na akipu mu ama part tena no ɛna mebisa sɛ sɛ na ghana police ɛyɛ police ase no ɛma ma paate da no sɛ moda na mosɔre na sɛ maame no wawu ɛda police ase hɔ nom a mobɛka sɛ na akyerɛ ghanafoɔ ɛyɛ asɛm bisɛ o moyɛ adeɛ bi a no mahwɛ no yie You're listening to the unpredictable, unpredictable, Aman Krado. Yes.
adeɛ bi kɔ so a na moayɛ dɛn moahwɛ no yie na moaredi nneɛma yie sɛ na sɛ moda sɔre na sɛ mama part ɛda na sɛ wansɔre ɛwɔ police cells hɔ nom a yɛama ne bail bail no a ɔnyaeɛ no eh, three days time ana ɔmete ne bail conditions ana mpanimfoɔ so ɔmɔkyɔkyɔ letters akɔmfɛme sɛ Nkurɔfoɔ mmiɛnsa a ɛma ntoa mu gye 2000 Ghana cedis no, wɔtwerɛtwerɛ letters akɔ sɛ ɛyɛ ampa. Saa adeɛ wei sɛ nti o. 1.5 billion eh, eh, eh, agyapadeɛ a wɔate 1.5 billion cleared, land cleared, other staffs cleared.

Aban adwuma mu ampa mpa a, enti hwan paa na ɛte abɔso kan? Anaa hwan na ɛte ebi a wɔte Dakoma Junction a ebi a wɔtɔn rims? Anaa hwan ana ɛte market a wɔtɔn tomatoes ne bankye a wɔbɛkɔ akɔgyina police station sɛ meyɛ aban adwuma, meyɛ adwuma wɔ cocoa board? me adwuma wɔ ghana commercial bank enti a month sɛ na megyeɛ enti meba bɛbɛli maame no na maame no mpo kora ɛba saa kora ɛnyɛ nim gu aseɛ mpo kora ɛma no ne nyinaa akyi ghana police sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo kɔ kɔmfɛɛ me obi an challenge wɔm but how long ana nti a mema nya ne sɛ yɛse mpanimfoɔ bi sɛ they will make sure sɛ mama part bɛsan spend another weekend our cells what is going on na sɛ nkurɔfoɔ bi asikafoɔ bi na ahyɛ da sɛ yɛtua sika de apanehye maame no anaasɛ mmara nkasa nkasa na ɛyɛ adwuma ei ghana ni wɔ Ghana na sɛ ɔyɛ corrupt na ɔtua ne ka wo tiri anyɛ yie a yɛbɛmie ɔmbɛhyɛ da nya gyagye nso ɔno nso yɛ corrupt wɔde mmira nso ne ɛde wato afie ase nkwa na nyinaa that is Ghana for you to hɔ nom ayɛ very careful nneɛma ɛkɔ soɔ no ɛyɛ very sad ɛyɛ very painful obi a ɔbɛka kyerɛ sɛ mama part ɛmiti ne bail conditions ka kyerɛ ne sɛ ɛyɛ ntorɔ ɛyɛ ntorɔ two weeks nie no nneɛma a ɛsɛ fata ne boɔ tene ɔma miti na nneɛma a kipu bail no ama bail no ɛdile nyinaa ne sɛ Nkurɔfoɔ a ɛma ntoa mu gye twenty million ɛwɔ adwuma mu ana yɛtwerɛ lɛtɛ akɔ wɔn adwuma mu ɛno na akipi daa long eti sɛ wote Ghana a wotwerɛ lɛtɛ de akɔ akɔma wɔ yere bi a ɔte bɔrega tanga how many days ana ɛbɛteki that is the question that I'm asking you mama part nkwa so Awurade Nyankopɔn ɔmmɔ ne ho ban na ɔnhyɛ ne dene na ɔma no akokoduro a wobɛtumi de agyina sɛ nsɔhwɛ no a ɔfa mu no ɔma no akokoduro a wobɛtumi de agyina no. Well abusuafoɔ yes Amankar na wote mu sɛ wasɔ gya paa Ɛsɛ ne bo afu yie papapa ne kooko apae ɔse yes sikani bi ana ɛhyɛ akyire ama bra ko soso ɛyɛ unprofessional ɛni kwan sɛ obia gye no die but wiase deɛ anomfom wɔ baabiaa nti no Ghana ɛna yɛnyina yɛwɔ nipa no nano afom waba abɔnten wabɛ paa kyɛw wabɛ apologize sesɛ nano na ɛfom yɛ Ghanafoɔ mo fa nkyɛ no na sesɛ yɛnyina yɛnkɔ anim but Amankra deɛ still na ogyina so sɛ Ɔyɛ amabrako, ɔyɛ unprofessional. So Amankra do no adwen kyerɛ no no, wo so wobɛtumi akyerɛ w'adwen ɔwɔ comment section hɔ na w'asubscribe na w'amia bell na w'ankyɛ like video yi na biribiara ɛnyɛ kama. Nyankopɔn nhyira na ɔnyɛ wo kɛse sɛ wogye mbrɛ na wo ka me ho ma yɛyɛ program yi. Makra wo.